Fonsi, bësse méi lues! Maa mol eng Paus!
Mir hunn der réischt gepicknickt. Komm elo, Fox!
Fonsi, bass du net midd? Midd?
Vu wat? Vum Spadséieren.
Iwwerhaapt net, dat gëtt mir Energie. Ech sinn dach och spadséiert. Firwat hunn ech da keng?
Vläicht wéinst denge ville Kichelcherspausen? Nee, nee, dat kann net sinn. Oh, weess de, Kichelcher gi mir vill Energie.
Vläicht mécht dat heiten dech méi fit.
Oh! Bleif stoen, Fonsi, komm erhin. Oh, Ech kann net méi! Oh nee Fox, dat kann net esou weider goen! Fox, stéi op! Elo gëss de mol e bësse fit gemaach. Da komm, e puer Übunge fir z'erwächen. Hei, fänk! An déi hei, an déi do, a fänk op! An hëpp! An hei!
Hei!
Ja, gutt esou! Weider! Ja, an dat hei! Dovu gëtt een awer hongreg. Komm, elo net opginn!
Oh, wou sinn d'Kichelcher? Muerte si besser fir d'Konditioun. Déi si gutt, oder?

Weess de, dat ganzt Geturns ass näischt fir mech. A wouhier?
Du muss just eppes fannen, wat der Spaass mécht. Ehm, hey! Wat häls de vu Sport?
Gëtt et iwwerhaapt e Sport fir mech? Jo, jo, ech hunn et, Fonsi! E schéine Sport! Du wäers gesinn, lo gläich ginn ech esou fit wéi s du. Kyle! Du muss mer hëllefen! Ech muss e Sport fannen! Eppes wat mer läit! Ech kann der Rénge bäibréngen. Rénge?
Réngen ass e Kampfsport. Do brauch een déck Muskelen. Hues du déck Muskelen? Keng Ahnung. Nee, du hues keng. Da musse mer déi trainéieren. D'éischt wierme mer eis op. Firwat ass der kal? Opwiermen ass Deel vum Sport, sou wéi Training, Schweessen a Reegelen. Maach elo just ewéi ech. Hampelmänner! Ausfallschrëtt! Firefox! Dat muss brennen!
Dann ass dat hei vläicht dat Richtegt fir dech. Nach eng Kéier! Nach eng Kéier!
Nach eng Kéier! Ok, net nach eng Kéier! Alles an der Rei? Nee, nee, guer net! Ech wëll keng déck Muskelen, ech hätt léiwer Kichelcher, dovu kréien ech wéinstens kee Krämpchen. Ech ginn heem. Awer mir hunn der nach guer net geringt. Nee Kayl, ech sinn net gemaach fir Sport. Vläicht hues de ze vill Kichelcher am Kapp.
Fox, alles ok?
Nee Eileen, näischt ok. Ech sinn net gutt am Sport. Hm, guer kee Sport? Nee, nee, ech hunn nëmme Kichelcher am Kapp. Kichelcher?
Hm, wëlls d'eng Partie Damm spillen? Damm ass e Sport, en Denksport. A wann s de richteg staark nodenks, da verschwannen all d'Kichelcher aus dengem Kapp. Ah, U wat denks de lo grad?
Botterkichelcher, Schockeladskichelcher. Et ass un dir.
Ech denken ëmmer nëmmen u Kichelcher, Eileen. Denk un däin nächsten Zuch.
Nee, et geet net. Probéier dach! Wat méchs de dann do? Dat do ass géint d'Reegele vum Spill! Entschëllegt, Eileen.
Oh, deet mer leed, Fox. Ech weess net, wéi ech der hëllefe kann. Du denks just u Kichelcher.
Dat grousst Kichelchersbakbuch.
Fox? Fox? Bleif dobaussen! Ma, ech wëll just en Orange-Jus! Ech si beschäftegt. Beschäftegt?
Mat wat? Sport!
Oh, a wéi e Sport dann? Du waers gesinn!
Ech weisen dem Kyle an dem Eileen, wéi gutt ech dora sinn.

Dat ass mäin neie Sport, Kichelcher baken.
Dat ass dach kee Sport, oder? Jo, d'Eileen huet Recht, dat ass kee richtege Sport. O dach, Kichelcher baken ass een. Vill Beweegung, Schweess, du muss nodenken an da ginn et Reegelen. Waarm maachen, dat gehéiert dach alles zum Sport. Hm, du hues Recht, dat kléngt wéi richtege Sport. An du bass wierklech gutt doranner, Fox.
Awer kritt een dovu Muskelen? Jop, ma sécher, vun all deem Réieren a Knieden. Oh, wat sinn déi déck! Jop, dat hätt ech net geduecht. Jo, an du kriss keng blo Plazen dovun. Eileen, dat hei ass fir dech. Oh!
Kichelcher, Steppercher, Vanill a Schockela.
Oh merci! Dat ass wierklech e faire sportleche Geste. Merci! Hey, komm mer spille mat de Kichelcher, Stepp. Dee, dee gewënnt, däerf s'iessen. Ech sinn dobäi!
Oh, ech och! A wa keng méi do sinn, maachen ech einfach.